i lexi humelelaku i ku hi ku komisa ni kuma ti-calls ta vanhu vo tala va kha va ku hi kombela ku pfuniwa hi timhaka ta acting hi kombela ku advise-iwa hi mhaka ya ku swilo swa music wa online swi tirha njhani hi kombela ku upload-eliwa tinsimu hi kombela ku record-a hi kombela ku pfuniwa hi ku manage-iwa hi kombela ku pfuniwa hi mhaka ku publish-a music hi kombela ku pfuniwa hi mhaka ku yisa music wa hina ka radio ku ri hi nga swi endla njhani. um na swin'wanyana swo tala sweswi va va ka va kha va swi kombela um swin'wanyana swa swona ni nga swi rivali so i xitiviso xa kona lexi ni xi endla xi va public ku endlela ku ni nga tshami ni kha ni hlamula hi munhu hi wun'we hi wun'we hi wun'we hi wun'we hi wun'we sweswi loko ko va ku ri na un'wana a ha ta ku a ta ta vula sweswo ni to n'wi sendela link leyiwani ku swi kota ku va swi ri simple a ni nge koti ku mi pfuna ka sweswo ne um i swilo swin'wanyana swa ku fana na leswa swa ku upload-a music. na a ka ti-online stores mi fanekele mi ti dyondzisa swona because munhu i ta gcina a vuya ka wena a fika ku ni vona ni vona video ya mina ya ka youtube yi ri na ten thousand wa ti-viewers ene mali ya kwani yi kumani mastisisi swilo swi laha u swi tiva ku swi tirha njhani na ku loko munhu a ri na ti-views to ringana na letiwani. i faneke a kuma mali muni hi ndlela yaleyo i va i kha i tikumela information yaleyo hi wexe hi mhaka ku loko i nga swi tivi i ta twa nga ku hi le ku dyeliweni ka mali tanihileswi a ni nga tshama ni swi hlamusela loko hi ta vulavula hi xitori xin'wanyana xi nga humelela le aka ndhengenza ka mavhuza hi ku ri a ku ri na sweswo swa ku e video leyi a ni yi postini yi ri na seven thousand yi ri na seventeen thousand wa ti-viewers so va ku mina ni dye seventeen thousand rand ya vanhu so sweswiwani loko mi lava ku kota ku swi twisisa swilo leswiya ti endleleni hi n'wexe ku endlela ku na loko swi flopa swi ta va kha swi flopa munhu wo hetelela loyi ni nga n'wi dyondzisa swilo kusukela ka editing ku ya fika ka timhaka tetiya ta ku uploada swilo na matirhelo ma swona i mama portiana gift a ku ri ye munhu wo hetelela a ka ha ri na un'wana munhu ni nga ta kota ku n'wi pfuna leswa swa ku ni na script ni nga xi endla njhani xi nga xaviwa hi mani mi nga kota ku xi act a ni nge swi koti mi nga ha zi mi ni ringeta na ku ni ringeta a ni la ku tikuma ni pfuni munhu a ni la ku tikuma ni tirhi na munhu ni right hi hi va lava ni nga ku tirheni na vona sweswi so a ni la ku joyinana na munhu a ni la ku endla collaboration na munhu so ni kombela mi nga ni tshuneleli mi nga ze mi ni ringa mi vulavula hi leswiya a ni swi lavi i xitiviso lexi ni nga xi endla public munhu a nga ha tlhe a mo ni swi vitana ku xwela a ku ni kombela ku pfuniwa hi mhaka ku publisher music hi ta hi ta nghena ka whatsapp ya hina loko ri ku i vulavule hi whatsapp loko ri ku i foni hi call nako hi ta nghena ka ka ti-details ta call ya wena hi ya kun'wana ku nga tsariwa ku B_L_O_C_K hi fika hi tlilika kona. loko i ala i kha i fositela i kha i endla sweswo hambi wo cincacinca ti na mara hi nge karhali ku ya ka the word block hi fika hi ku block so i swilo leswi hi nga ta ka hi nga koti ku mi pfuna leswi hi nga mi pfunaka hi swona um i ku hi tlanga music wa n'wina loko ri ku eh, i music lowu tlangekaka sweswo hi nge nga meli loko mi wu upload-ini ivi hi twa wu hi bela hi ta hi ya streama hi streama wu ri kwala hi nge download futhi hi mhaka ku download-a i once off hi ta swi vona swi ri kwala online hi tshama hi kha hi swi vona hi kha hi vuyelela hi swo hi nga ta mi pfuna hi swona mara leswa swa ku mi ku mi lava ku rhikhodiwa mi lava ku publish a ni manage mina ni ha manager na mina a ha ri ku ri le ka manager mara munhu yi le ku kombeleni ka ku manejiwa ka mina ni nga kombela ku manejiwa hi munhu la leyi a lavaka ku manejiwa a wu swi voni ku se hi ta va hi ri swi fana hileswi a va swi vulaka phela va ku mabofu mambirhi mi nge kombani ndlela se a ku na munhu loyi a nga ta kota kota ku kuma ku pfuneka haleni na leswi a hi kota ku pfuna hi swo khale hi pfarini.